aine obugabe bw'okukozesa omusinga ogwe kutunga esente ze. Tikirikushushana kukozesa eki ekintu, kutwara eki ekintu omu mwanya gw'okukora ki, gw'okutunga esente ze. Mbwenu hariho emiringo nk'eshatu ei omuntu arikubaasa kukozesamu nari shi ogwo omuntu owaaba yaakuha esente okamusingira. Haza omu kukozesa ekintu ekyo kutunga esente ze, nabaasa kukikozesa ata? Ah'okubanza katugyeze nk'eitaka. Omuntu naabaasa kugira ati, Aha, kurigirira eki, kurigirira eki ekiturimu, eitaka ryawe n'erya biriyoni kwonka nkakuha miriyoni kikumi. Mbwenu torikubaasa kutwara eitaka rya biriyoni ahabwa miriyoni ki? Kikumi. Mbwenu aho amateeka nigamwikiriza ngu agire atooranemu obu arikwata aripangise emyaka nari shi obwire obu arikumanya ngu miriyoni ze kikumi nayo akozire ki, nayo azihiremu. Ogu n'omuringo n'owokugira ngu arikwate wenyini agire ou yariteekamu arishoroze ahakuba nebaasa kuba oshange niripangisibwa kwonka orurembo abapangisi abarurimu iwe niiwe obiire nobiihamu akasente konka oremire kushashura mbwenu abeene iwe baguma nibakora ki, nibashashura. Narishi wenyini ari etaahiremu arikozesa ninga shi. nawe akore ki? Aritaahemu ariguze aihemu sente then akugarurire balance. Mbwenu nooreeba ngu oriya aine obugabe bwingi orikuba ow'okuba ohitaireho oguhaire omusingo ahakuba we nooba otwaire esente ze niiwe ozitungyireho obugabe. Mbwenu omuri ekyo nooshanga ngu we aine obugabe bwingi. Kwonka amateeka agarambikire ebintu bingi omu mbeera nk'egyo. Baagira ngu Yowaana okuha omusingo, nk'oku naagambire nti hariho za saako, hariho money lenders, tibakwikiriza kugira emisingo emwe ei baatwara. Ni mostly immovable property nk'amataka naki, ebyo nibiba tibikwikirizibwa. Kwonka aha sayidi eya banka, ebyo nibaikirizibwa. Kandi hariho n'emisingo emwe ei otakaabaasa kuguza nari shi kupangisa otarabaire omu kooti, mostly nk'amataka aga ag'okushanga gataine byapa. Iwe owaaha esente n'obu ekuba eri banka, tekaaguza musinga ogwe etabandize kuza omu kooti. Okwihaho, emisingo egi eri registered kushanga ngu eitaka riine ekyapa, emotoka eine logbook, kandi nabyo nabyo biri taking effect omuntu waashanga naamanya kuregisitaringisa debentures. Most of the banks nari shi banks ezinyingi ezi twine omu, zo ku bakumara kuziha ekyapa, zikikwata ekyapa kibiika omu omunankare. Kwonka sime kuba nizirengaho aho zikaha registeringa debentures zika registeringa caveats kugira ngu bi takinge effect otherwise omuntu naza kuruga aha biiya ata ekyapa kyabura aze aha poriisi ahindire akozese ekyapa ekindi mutsigare mwine ki? Ekipapura kitari ki? Kitari kyapa. N'amataka aga aga kasitumari nago omuntu hariho ebi obuhangwa ebi kugategyeka. Eitaka ku riraaba riri ensikirano nari shi omuntu ariguriire aha baruha nari shi endagaano, naryo noyetaaga kuza omu kooti otakarigurize iwe wa muntu yaamara kukora ki, kubura kushashura. So omuri byona mbwenu nooza kukyetorooza oshanga ngu abantu beitu nibaburabuzibwa, omuntu oshanga omurimo ogwakubaire nigukorwa banka omu bintu by'emisingo guriho nigukorwa manirendi.

atarikwetegyereza twaba batemire miyo nk'egi abuuze ayetegyereze ahakuba ebintu abantu babonabwine oku omu byaro kenene. Abantu omuntu ku arikuba naaronda esente amagezi gamuruga omu mutwe. Sayininga aha sayininga hariya ya banka tekubaire neekwemaza munonga ahakuba ebintu ebingi nibishushana. Banka ezi orikureeba ziine foomuzi kandi tizirikushushana. Waaza omu Stanbic akaza omu Centenary akaza aha eziizi banka tizirikushushana. Kwonka omuntu atwire omu Stanbic naamanya emitwarize ya Stanbic. Omuntu atwire omu Centenary naamanya emitwarize ya Centenary. Omuntu atwire omu Finca naamanya emitwarize ya ki? Ya Finca. Mbwenu otaruga aho omanyiriire saako yaawe okataaha omu banka, okaiha efoomu osayininga aha, osayininga aha, osayininga aha, reero niiwe okataho emikono, reero bwanyima okateekateeka ngu banka neeza kukutwariza nkaki? nka saako ninga otaha nantu kakuru otwire omu banka omanyire sayininga aha bikukwanguhire oti okabitwara omu saako okyegyereza tibirikushushana nikyo tukugira ngu banza oshome oyetegyereze ahabw'okuba obumwe noza kushanga oriho nosinga ekintu kikuza kugyenda dayirekiti itwe twine obukwakurizo obu turikugamba twine foru egizampo tuute aha muzeeyi abantu batakakyengaga difoliti onu dimaandi andi difoliti onu notisi. Hati ebyo n'ebintu bibiri. Ngu nyowe kuza kugira ngu waaremererwa kushashura nimba nkugire nimba nkugambiire nti hati kwonka waaremererwa kushashura ekyo nikikora eibanja. Niingashi ngira nti ku ndaakubanje ku ndaakubanje nibwo nibwo oraabe oremereirwe kukora ki kushashura. So ebyo bibiri bireetera abantu babura kukyenga. For example hati omuntu yaakuha esente akakugira ati nooza kuzishashura omu bicweka ikumi Kwonka ku oraaremererwaho ekicweka kimwe waataaha omu kwezi okundi, ahi ziraaza ahikaho zoona nimbara ngu oreemererwa kukora ki? Kushashura. Hati egyo ni default, okuremererwa kushashura aha omu bwire obwagati. Reero hariho okugira nti nyowe ku oreba naakubanja, oraabe obonzire kukora ki? Ngu n'obu okuba ota n'obu wakwimuka ahagati akakugira ati aa mpa esente zangye, eraaba yaaba default. So nooshanga ngu abantu obumwe ebintu bakubikyenga reero naashanga hati ningira.

Ahabw'enshonga y'okugira ngu waakasayininga ebi atarikukora ki, it is default on demand. Bo nibakubanja, amaani gaabo nibagateeka omu kubanja. Orakyetegereza? Nihabura ebiro bibirikuhika ebiro makumi ashatu kwonka kugira ngu nooshusha ebiro makumi ashatu, nibakutandikaho kare okakisayiningira. Reero hariho obu barikureeba kugira oti aa, ku araabaase kushashura yaarenzamu that will be the default. Mbwenu ha ku oraareenzemu ebiro, itwe titwetaaga na kuha notisi ngu kasita oba waarenzamu. Hati nooshanga omuntu ayemereire omu batiza omu ofiisi haa baanyitsa amasimu baakora ki kwonka okasayiningira ki? Okigyereza? So okwenda esente munonga kureke kutumaramu. Kandi ekyakabiri tumanye ebintu ebi turikwendera esente. Amashomero aga Kenneth agu oshomiire, tikugira ngu ku otashomiire Harvard tori aha. Kyetegyereize? Ninga shi ashomeire Harvard tibariho. Kwonka washanga ngu nkahati omuntu nondi ozakahayana kugira ngu neiba niwe yashomeseza Harvard nimutware Harvard. Ekyo nikiza kukuretera obuzibu ahakuba bikuretera ebintu ebirisize abantu loan munonga tiziri na business. Haa bari omu kushashura fees, bari omu kukora ebintu obuhayani, bari omu kwombeka amaju. Tinkugira ngu batabikora kwonka obukora orikugira ngu nokoraki? Noobaasa. Oreke kurya rooni ngu oriho nooyenda ngu otware omwana omu ishomero ry'amaani kandi agu agari aha kukushomesaamu aga kiraasi yaawe gakozire ki, gariho. Si poosibure abantu beega ebintu ebi bashemereire kuriira rooni. Kandi n'ekyakabiri, waaba no waaba nooyenda kumanya ahu oraarye rooni nabwo banza oyege. Oreke kugyenda okarya rooni yaakafuna eri aha inturesiti ya saate paaseenti nainga twente paaseenti paamanti. twenti paasenti esemeriire kuba neeba per year. Kwonka noshanga omuntu ngu ariire miriyoni nateekamu emitwaro abiri buri kwezi. Oyebuuze ogu omuntu naaza kwiha esente? Omu myezi etaano oreda aba yateireyo miriyoni. Ashashura aza omu myaka ebiri aza omu myaka eshatu. Hati iwe rooni yo tegyire akye ebikomo. Coz omu banka tibakugambira ngu rooni egi eitu nitukugikuhera omu myaka ebiri. Yo ahabwaki orenda oshashure emyaka etaano, ikumi obeho oshashura? Ebyo noona orikukoraki ebyo? Mbwenu abantu beege bareke kukora ebintu ebirikuza kubateeka omu buzibu reero bwanyima okashanga yaahika owaitu tukimushaba obusente ngu tumuyambe nabwo akatandika kurira agarukeyo baguma nibakora ki? Okashanga omuntu naakorerera omuntu mutaahi we akaryayo miriyoni kwonka ahu atamutaire aha mushahara gw'okwezi kumara nka kontrakiti y'emyaka nk'etaano nainga emyaka ikumi. Oba gavumenti oshashura omuntu omushaara okora ki ekyo? Ninteekateeka ngu arikubuuza eki ekibuuzo ni money lender.
Money lenders nibaikirizibwa bo noomanya nawe yaaba naabaasa kureeba gye ngu certificates obwire obwingi niki nka previous years bakabanza ku holitinga giving personalities moral certificates ahabw'enshonga y'ebi ebintu.

Kwonka nabwo eki ndikumanya gye ngu as of now omuntu weena ari ku owuninga as a money lender ashemereire kuba ari kampani kandi kampani waakuteekayo apuruvu nibaza kukugira ngu ogiheera aha tu puyinti eyiti. Mbwenu hati aho kiri ahari omushuuburo gwawe. kiri aha nkwatagana yaawe n'abantu. Kooti yo neebaasa obutakujubira kuhera aha interest egyo eya five kwonka omuntu yaimuka akagira ati eri exorbitant nibaza kugaruka omu eiteeka ekirikukora ki, ekirikugamba. Ahabw'okuba iwe amateeka ag'okuvuga tigakukwataho gye munonga nk'ag'okukora ahari saako na banka. Hati nooreeba ogwo omushaija eki arikubuuza. Kirimu ebintu bibiri. Omuntu naamugira ati ezanyera eza teni paasenti. Kandi akihika amuha emitwaro makumi ataano amuhandiikisa ngu yaamuha miliyooni ishatu. Hati ebi byona nibyoreka obuki? Obushuma. Haza twagamba ngu amateeka g'obushuburo bw'esente gurimu okwesigangana. Ngu omuntu yaagira ati ninkuha emitwaro ataano n'emitwaro ataano. Mbwenu omu mitwaro yangye ataano n'okuba nooteeramu amagoba g'obucweka ikumi ahari igana mukiikirizanganeho. Kandi mukigambe gye ngu ezi esente n'okunshashurira omu mwaka. Mbwenu ngu omwaka ku guraarenge nitugaita amagoba na n'esente tuba nizo twatwara omu kooti twakora ki? Twakubanja. Tarikuha esente zitakukoma. ngu iwe yaakuheereza emitwaro ashatu nooza kuguma noomuha emitwaro eshatu eshatu eshatu mpaka n'obu orizaara abaijukuru, ekyo tikiine kuba kiriho. Mbwenu mutaahi wangye ku oraayekirizangane n'omuntu yaakuha esente nari si mwikirizangana okaza oti niinyenda emitwaro makumi ataano, ohuriire? Ziri aha inturesiti ya teeni paasenti, ti emitwaro etaano ey'okuteekamu buri kwezi. Hagira ati, N'okuza enshashurura omu myezi ikumi nari ikumi n'ebiri tuga omwaka, mubare emitwaro nkaaga mugire eitaari erya makumi ataano. Wagyegyeza? Hati ebe milioni emwe n'emitwaro ikumi, muhandiike ngu yampa milioni emwe n'emitwaro ikumi, ninza kumushashura zitakarengyere omu mwaka. Tikyo timwabigaita interest yanyu tiyaabamu n'ezyakuha kwonka ahabwakyo nooyakiira emitwaro ataano okasayiningira million ishatu kandi z'okuteekamu amagoba nawe ataakwiba so aho ku orikwija owaitwe owa royo obumwe oshanga n'endagaano ei orikuba okozire yaatukiikamira tukiza kugikyamuura oshanga kyakukostingire munonga hati eki nitukigamba ahari ogwo omuntu ari omu kyaro Arikwetaaga sente nkye. Kwonka ku orikuba okuriire omu murembe nk'ogwo, nikikura oshange omuntu bariho nibamuha akafuna ya milioni bitaano. Tokaba ohuriire? Hika hariho porofi porotiishani ou mpuriire hariho naarira ngu bakamuha milioni rukaaga kafuna. Naayebuuza ahabw'okush hati ogwo nawe akaba naaza omu paramenti omu paramenti ku ku kwebembera ata abantu? Noorya ekafuna ya million rukaaga you need kutamu interest yakyo. Eky'okubanza ekyo orikukora tikikwikirizibwa mu mateeka. Waakafuna kuhitsya million rukaaga you must take on saako yoona. Saako nizo ezirikuhitsya million rukaaga hati omu eri aha kika aba ari aha level ya saako. And ekyakabiri kafuna egyo neekikora ki? Egyo teri company, interest egyo neekirizibwa eta? Teine kuba naaba ari banka we neeba eri banka yonka. So nooreeba ngu ekintu kuki kukira kitegami. nikiija kikwo omuntu akura nakyo mbwenu ka tubeegyese bukiri kare ngu nari emitwaro ikumi ori ariho naakuha interest yaayo tesemeriire kuza ahaiguru kandi nawe akuhandiika ohandiike ekyo kandi ekitari kikwita ezo esente waaba otazitungire tokufa ohuriire omwana naabaasa kuza aha ishomero Oyetebeekanise, kwonka otagiire omu ibanza erikubaasa kumuremesa yaaba naakukoma omu siniya fo, akahendera akomera aha P seveni ahabw'enshonga y'okugira ngu oriyo noshashura inturesiti kandi ori n'aha puresha n'omu okeeyita ahabw'enshonga y'ebintu ebi yaakubaire etakozire ki, bitakwija. Hariho ezindi hariho endagaano ezi mbazire kureeba, hati naaba ati kwogwa mbende esente, bakwatwa amaisho, noomanya ngu omuntu naagyenda agiire kweguza esente. Bamanya ngu sayininga aha, sayininga aha. Takushoma. Bahandi yaaza erikwenda milioni emwe, bahandiikeho milioni emwe. Barekeho omwanya omu maisho, asayininga, asayininga. Esente baahurira na kuziteeka omu bigambo. Akimara kugyenda amanirenda akwate akacumu, ahari milioni emwe azikora ikumi. Ebi eby'omu banka birimu. Kare, N'obubanzi birimu. rezo omu ba- omu bamwe nirinda birimu. Mm. Omu banka ibyo te nangwa banka zibe banka ni- ni- ni- Tikyaha tisho- omuntu wese. tikikubaasa na kubaho. Kwonka, omu bamwe nirinda, abantu bingi abari omu makooti, naakugambira amazima ati nkaihayo miriyoni emwe n'emitwaro makumi ana. Kwonka oshange omuntu nagire ati ahaire akatwara miriyoni ikumi niina. Hati nyowe ningamba nti okuza omu myanya ey'okweguzaamu esente, ey'omu bantu mukuteekateeka ngu nimwesiga niyo ebaitsire. baakuteera aha abantu abu baahaire za rooni bakahindura omu ndagaano, we naijuka arikusayininga akimubuuza ngu ogu n'omukono gwawe ati eyi n'ogwangye, ngu ezo esente nizo waasayiningiire akazoora amaisho atakumanya atakwijuka. kandi ziro ni baabo. Kwonka hati ka tukwegyese ngu ku oraaze kurya rooni, omwema mutware, titwangire. Gyendaho n'omukazi waawe, gyendaho na ki. Ahi muraasayininge noomanya kusayininga, osayiningire kyenyini eki waakora ki, eki waatwara. Kandi mwikirizangane aha bukwakurizi obwe, obw'obushonshorekye. Kwonka shi kwinjuna ekindi? Yes. Naaruga aha naakwemerera.
Naataahi naatayo omusinga omu banka kandi nkeezi commercial banks ahabw'enki ku ku nkuba barakushashura ku nkuba barakushashura ba- ba- ba- baija bakwata waaba barakushashura baija bakwata nyowe kandi waasiingire omusinga ahabw'enki banka etabanza kugu- ekagura omu- ekaguza omusinga ahabw'enki nibaija bakwata nyowe Nikyo ki naanishoboorora aha, once a mortgage is always a mortgage. Banka nizeetegyereza eki kirikumanyisa ngu omusingo teka acting as a tr- a transfer. Omusingo n'ogutaireyo kworeka ngu obushobozi obu oine noobaasa kushashura esente ezo. Noija oyoreka abantu oti nyine eduuka bagireeba, oti nyine ebibanja babireeba. Okyetegyereza? Kuhamya ngu n'ebyawe nikyo oti nyine ekyapa, oti nyine emotoka. Okyetegyereza? Ngu kare ekyapa ka tukiteekeho ka VAT. N'obu mbwenu tibakukitwara. Nibakora ki? So hati aho niho entaaniso eri ahagati ya banka.

Ahakukuza guza omusingo nikitwara process mpango kuza kukakora ki akwihamu esente ezo yes. Hati hati ninza kutangira ahari oriya ogu owakabira muto omu ishu twa nituga tunatandika ndikubagambira nti noshanga money lender nakora ebya sacco. Saako neyi neguza emigabo kugira ngu saako teyine kutekinga ki oshange netwara omusingo gw'ekibanza ahakuba abantu abari omu saako ni ba memba binemu emigabo so egyo nebasa obutetaga kukwata memba wayo ekamwihaho ekibanza kye mbwenu neyetaga se ki oriteho emigabo yawe nikwo rero negira ngu kutwara million oyine kuba oyine emigabo ikumi, emitwaro ebiri ebiri kwihaho emitwaro makumi abiri. Obanza ogitekanisa ngu zirya sente zaawe kwonka bakugira ngu aa oine kugira emigabo naitwe. Aho nogura emigabo bakugira ngu watwara oinemu emigabo makumi abiri watwara emitwaro kinaana. Tiwatwara akakade kwonka hati na za saako nazo ezikuba zitandikirweho ba manerenda nibagira ngu watwara akakade bakwihaho bakwihaho emigabo ya ma ya zingahi ya ezo esente reero bakuhe ezitakozire ki Baaba bakwiha aha kuhamba amaani ngu orashaba dividends. Mbwenu hati nyawe ngu omuntu ari oku akimanya ngu omuntu owa kwihayo za loan processing fee. It is right obumwe ya- ya- ya- nanka empapura yakozesa ebindi naki ya- washanga process yayinkaringamu some costs. Obwe bushashure nyowe tinyine buzibu nabwe. Ezo n'endagaano yanye nawe. Konka. Batakubeiha ngu wa waana okweguza million ikumi bakuha million mushanju ngu ishatu wabanza wazitekayo nka ki bakuha mushanju kandi oyineho na interest eyi oyine kukora ki eyi oyine kushashura ebwe nibwo bwaba obushuma kandi orebuke ngu waana okukikora kogye ngu zakubaire zibaye nyingi nakugira nti royo ayetagisibwe ahakuba omuntu wena okuza kurya sente omu bank ezokuhika esente ezokureba ngu zishemereire kuba omutemo muhango miriyoni ikumi kugaruka ahaiguru. Giraho orwoya. Nobu hariho ebintu ebi orikuba oteekamu, okenda kugira ngu oine ekizibu ky'esente kandi nabwo otakiine ekizibu ky'esente. Omuntu arikuza kukakurya hariho neeza esi- ekika ekyo, naaba atakiri mworwo. Mbwenu iwe yabiseho orwoya, akore ki akuyambe? Kandi abo abaakafuna, hariho a- nk'ogu ariho naabuuza ati endangamuntu bagiremera? Omuntu weena yaaremera endangamuntu yaawe, nainga yaagikwata akagitwara. oine obugabe kuza aha pooriisi okamuha babiri kasi ka nooba oshashwire zihweireyo hati endangamuntu naaba naakikora ki nayo? Ogwe tibyakiri by'esente. N'abantu baingi na banka nazo hariho obu orikushanga ziremeire ebyapa by'abantu. Oshanga rooni z'ofiisi akuriho reka tukwongyere akarooni reka tukwongyere akarooni kwonka orikumanya enaku ei waarabiremu kushashura eya rooni tokyetaaga kaki karooni. So amangu ku waakuba haine ekyapa

eitaka akariguza so akugarurire esente zaawe akuteeremu n'amagoba agu waabaire nookora ki kuteganisibwa ahakuba waakora owaawe watupuraaningire kuhitsirizamu emyaka mukaaga hati nikimanyisa ngu waaza omu kutegaana kuza kuronda erindi yaaba oraateeka ente zaawe ki ebi byona n'okubonabona so ogwo ogu akozire ekyo ariyo naayetimbira ekiina ahakuba ayenzire esente munonga yaasinga aba obuntu ahakuba hati hati owaagurize we kandi na n'ekindi Iwe ku baakupangiise, how did you take position? You see abantu nabo tibaha magyezi. Ku barakupangisa otandika okozesa eitaka. Hati baakuriguza nibakubingamu bata? Owo waakushangamu toine kurugamu, antiire akutabaarize nainga atabariize ori owaakora ki? Owaamuguza ataine arimu. Iwe n'obu byakuhitsya otiinire. Kwonka ku nooba noogira ngu waarugiremu, nabwe still kooti neekora ki? Neekikuyamba.
Entariso ningi, nyowe nkashaba ten million omu sacco banshara million emwe ngu neya insurance oh bagamba Kandi banshara ten percent loan process ndi Julius eeh
Nangwa ati nka insurance kati kikiriza kwonka insurance ne insurance You have the evidence hati tushobora kubona eshara etari insurance it for what but it is okay kabagishare kwonka kubaragishare wamara kushashura bazigarireho Exactly.
Aha. kugiriza hati tingwenda bakwibe bagyende bakwiyeho insurance bakwiyeho ki ozeshashure kubanga insurance egyo eyibarimu nibakwiyaho it's in case Yes, kuwakufa kuwakufa ninga hagira nari ki ekyabaho. hagira ekyabaho bariya aba insurance baba nibakora ki bashobe sente kwonka ten percent no. ekyo tikikwikirizibwa kandi oshemereire kure hati iwe ebi bakuza kushara banks ziine ki ziine list y'ebintu biri omu ndagaano ey'okuza kusayininga so ku kiraabe kirimu kibe kirimu okikore eki batakikugambize akanwa kandi okasayininga ari ekindi omu ndagaano nosayininga ngu watwara million ikumi down cash kwonka kunu omu bigambo bakugira ngu oshashwire insurance kwerene omu ndagaano ngu omu ndagaano ezi esente ziriho enshuwarensi ziriho ki egyo endagaano gisayininge kwonka bareke kukugira ngu waatwara miliyoni ikumi kandi waatwara mukaaga Eh. Yebare munonga esimu y'omwami ogu ah, not mushanju not ina in case oba ota nindeeba omwami ariyo nagira ati Kenneth we are requesting the number of that person you are having the problem not not mushanju not ina ataano na mukaaga ikumi n'emwe abiri na mwenda